Nilqakom għal verżjoni sajfija ta' Knockabout Sicilia. Episodji żgħar fejn bħeffa kbira sejrin nesploraw il-kosta Siċiljana, Knockabout Sicilia Express, u għall-ewwel darba waqt din is-serje televiżiva sejrin nesploraw kompletament bil-mixi biex żgur tkun mawra rilassanti. Sejrin nesploraw iż-żona sabiħa ta' Marina di Ragusa, żona vibranti b'ħafna postijiet interessanti x'tiskopri. Fuq baħar ileqq donnu mera minn Malta vjaġġajna lejn Marina di Ragusa, destinazzjoni meraviljuża. Ħarba qasira, Imma biżżejjed biex niskopri post sabiħ li jgħaqqad il-kalma tal-baħar mad-divertiment tal-ħajja Mediterranja. Marina di Ragusa hija waħda mill-aktar żoni kostali popolari fir-reġjun. Port modern, bajjiet bir-ramel fin u promenades li jistednuk biex tippassiġġa u tgawdi. Hawnhekk, tista' tieħu kafè fil-pjazza, toqgħod tħares lejn id-dgħajjes tal-lussu li jżuru l-marina jew sempliċement tirrilassa tisma' l-mowġ iħabbat. Matul din il-ġurnata, se nesplora l-qalba ta' Marina di Ragusa. Marina di Ragusa hija żona mill-aktar popolari u faċilment niddeskriviha bħala l-ħarba perfetta għal kulħadd. Bħalissa tingawdi passiġġata rilassanti tul il-lungomare u dan il-lungomare joffri ħafna għażliet fejn tista' tgawdi kafè, xi bibita friska u anki ġelateriji. Pratikament timxi, tippassiġġa u tgawdi t-tomiet. Il-promenade ta' Marina de Ragusa hija mimlija ħajja kemm matul il-ġurnata u anke filgħaxija. Tista' tieħu ġelat, tieqaf bilqiegħda tammira l-ħajja għaddejja jew sempliċiment timxi fil-kalma taż-żiffa li tkun ġejja minn fuq il-Baħar Mediterran. Meta tkun qiegħed hawnhekk ma tistax titlef l-opportunità ta' passiġġata ħelwa hawnhekk fil-marina. Id-dgħajjes u l-jozz jidħlu u joħorġu b'ritmu kostanti u ladarba tkun qiegħed hawnhekk tista' wkoll inti tieħu l-opportunità billi tirkeb xi dgħajsa ħelwa u tmur mgħawra żgħira hawnhekk tul il-kosta jew inkella tipprova xi ftit sport tal-ilma bħal paddling boarding, yachting, insomma l-għażla ma tispiċċa qatt. Il-Marina ta' Marina di Ragusa hija ċentru vibranti għal min iħobb l-avventura. Tista' ssib korsijiet tal-ibburdjar, tirkeb dgħajsa żgħira għal xi eskursjoni, jew sempliċiment tgawdi l-atmosfera ħelwa ta' dan il-port turistiku. Wieħed mill-iktar siti importanti storiċi tul il-lungomare ta' Marina di Ragusa huwa Torre Cabrera, torri tas-seklu 16 li kien jintuża bħala fortizza sabiex ikun jista' jassess iż-żona kostali mill-attakki. Illum il-ġurnata tħares lejh tirrifletti u taħseb kemm binja ta' dan it-tip kienet importanti għal żona kostali bħal din lura fi żmien. It-Torri għadu preservat tajjeb u jinsab eżattament ħdejn il-baħar. Torre Cabrera jagħti karattru speċjali ħafna lill-Marina di Ragusa. Jekk iżur Marina di Ragusa nhar ta' tlieta u fis-sajf nhar ta' ġimgħa qatt m'għandek titlef is-suq lokali li jsir fi Pjazza Malta Post fejn tkun tista' tosserva u dduq prodotti friski, lokali u apparti minn hekk ukoll ikollok iċ-ċans idduq l-aranċini, snack ideali waqt li tkun miexi u tippassiġġa. Is-suq joffri esperjenza awtentika fejn tista' tixtri u dduq prodotti friski direttament mingħand il-bdiewa u s-sajjieda jew anke tiskopri xi artiġġana lokali. U jekk hemm xi ħaġa li tagħmel Marina di Ragusa verament speċjali hija proprjament din, din il-bajja. Bajja perfetta b'ramel fin, kważi kważi nista' niddeskrivih qisu terra, l-ilma mill-iktar kalm, baxx u ċar, post perfett fejn tista' tgawdi x-xemx, tirrilassa u tiddeverti mal-ħbieb jew mal-familja. Il-Lungomare, Andrea Doria, jgħaqqad bajjiet ma' kafeteriji u bars, Lido's, fejn tista' tixrob xi ħaġa friska jew tieħu ġelat waqt li tgawdi l-veduti. L-ilma huwa baxx u mill-iktar sikur, ideali biex tgħum jew tistrieħ ħdejn il-mewġ waqt li tħalli r-riħ Mediterranju Iserraħlek moħħok! Marina di Ragusa hija taħlita perfetta ta' rilassament, divertiment u kultura, destinazzjoni Mediterranja li żgur tibqa' f'qalbek. U jekk għandek naqri iktar ħin fidejk meta tkun qiegħed hawnhekk Marina di Ragusa, fi ftit minuti sewqan tista' tkun fi bliet ikoniċi b'arkitettura li timpressjonak bħal Noto, Ragusa Ebla kif ukoll Modica. Qabel ma nħallikom, nixtieq inħabbar kompetizzjoni li tista' ttikom iċ-ċans li tiġu żżuru Sqallija. Għandna kompetizzjoni flimkien ma' Ragusa Express. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Ibgħatulna ritratt tagħkom meta kontu qegħdin Sqallija. Ibgħatuli dan ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibgħatuli jista' jrebbaħkom iċ-ċans li tiġu Sqallija grazzi għal Ragusa Express. Jiena nsellmilkom u nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għall-edizzjoni li jmiss ta' Knockabout Sicilia Express sabiex inkomplu nesploraw il-kosta Siċiljana u ngawdu s-sajf. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.